Ɛnnɛ nso wo ne Rabbi na asan adi ahyia no. Na me deɛ m'asɛm a da biara meka ne sɛ, wo ne me hyia sei a, na ɛyɛ adesua. Ɛyɛ ahintasɛm na mede rebrɛ wo. Onyankopɔn na afrɛ me ama ɔman yi. Na yɛ a na meka sɛ, megu so a m'ano reka no, ɛnyɛ adeɛ a wobɛbu no sɛ yasɛm, na mmom me wu akyi, ɛno ansa na wobɛhunu sɛ ampa Onyankopɔn na ɛsomaa me de no maa ɔman yi. Na ɛnnɛ nso, Onyame de asɛm foforɔ ama me a mede rebrɛ Ghana man Abibiman ne wiase abiman nyinaa, sɛ montie me, na montie me yie, firi sɛ nsɛm a Awurade rebue so kyerɛ me, nsɛm a Awurade de rema me sɛ fi saa berɛ memfa mmrɛ wo no, sɛ wo mixe me program baako, sɛ woanhwɛ me video baako koraa a, woayɛ wo ho. Firi sɛ deɛ Nyankopɔn de asoma me a, ɛɛ, mede reba no. Me nua, mepɛ sɛ kwan biara a mɛfa so a. Aman Afrika, Abibiman, Abibirem, yɛn ani bɛba yɛn ho so na yɛatumi ahunu sɛ yɛyɛ nnipa asomasi, yɛyɛ onipa ɔbenten, na yɛatumi anya faahodie ne ɔgyeɛ afiri aborɔfo nsam ama Abibirem abɛyɛ Abibirem no, ɛno na Onyankopɔn asoma me sɛ memmɛka nkyerɛ wo. Ɛno nti ɛnnɛ a wohwɛ me yi, adeɛ a Nyankopɔn de ama me sɛ memmɛka nkyerɛ wo anaa me ne wo mmɛsua na w'ani mmra wo ho soɔ no, Ɛno ato din sɛ The Mysteries Behind Name, The Mysteries Behind Name and Languages, Ahintasɛm a Ɛwɔ Edin ne Kasa Mu. Ɛno na ɛnnɛ me ne wo bɛabɛsua. Enti bere a worehwɛ me no, tena ho na hwɛ wie, na asɛm no a Awurade de asoma me sɛ memmɛka nkyerɛ wo no, ne tie na fa mu aba. na mmene mmienu nka mmom ntu ho anammɔn, na abibiman bɛsɔre afa ne ntoma pa afira, efisɛ abibiman ahwe ase mfeɛ bebree, na ɛberɛ aso ama abibiman sɛ Onyankopɔn ne abiman ahonhom a na wɔdi ɔman yi soɔ no ka bɔ mu san gye abibifoɔ faahodie de ma yɛn bio. Ɛno nti na Awurade asoma me, anaasɛ ahonhom no asoma me sɛ Memfa nsɛm bi a ɛte sei, ahintasɛm, adeɛ a ɛbɛma wo w'ani bɛba ahosoɔ, adeɛ a ɛbɛma wo woahu nnipa ko a woyɛ na woatumi atu anammɔn no, wɔde asoma me sɛ memfa mmrɛ wo. Na ɛnnɛ mese, adeɛ a me ne wo bɛsua no yɛ ahintasɛm a ɛfa kasa a yɛka ne edin a yɛto no Ɛno ho asɛm na Onyankopɔn de asoma me sɛ memfa mmrɛ Abibirem Afrika man nyinaa. Na merebisa wo sɛ, yɛka se kasa a, kasa yɛ dɛ ade? Yɛka sɛ din a, edin nso yɛ dɛ ade? Me nua, tie me yie paa. Sɛ yɛka sɛ kasa a, kasa yɛ ɔman, kasa nyɛ abusua. Na edin deɛ, edin nso yɛ honhom. Ɛno nti, sɛ ɔman bi kasa sesa a, Saa ɔman no, adeɛ a ɔbɛyɛ biara nni hɔ a ɛbɛyɛ yie ama no. Sɛ ɔman bi kasa sesa a, adeɛ a ɔbɛyɛ biara nni hɔ a ɛbɛyɛ yie ama no. Bisa me sɛ, Adɛn nti na meka saa asɛm wei akyerɛ wo a worehwɛ me no? Yɛkan Bible a, Genesis chapter eleven verse one to nine. Wokan hɔnom a, yɛnhwɛ deɛ ɛwɔ hɔ. Genesis chapter eleven verses number one. Dunnam anan, ɔse, Na asaase so nyi asaase sofoɔ nyinaa yɛ anokorɔ kasa kasa korɔ, na wɔtuu kwan faa apueɛ no, wɔhunu asaasetam bi wɔ Sin aserɛ so, na ɔtenaa hɔ, na ɔsesee wɔn wɔn ho sɛ, Wiɛ, momma yɛnyɛ ntayaa na yɛnto, na yɛmfa ntayaa no nyɛ aboɔ, na ama yɛn ama dɔteɛ. Ɛnna ɔkaa sɛ, Wiɛ, momma yɛnkyekyere kurom na yɛnto abantenten a n'atifi bɛduru soro na yɛmfa nnye din, na yɛanhwete asase nyinaa ani. Na Awurade siane bɛhwɛe kuro no ne abantenten a nnipa mma retoɔ no. Na Awurade kaa sɛ, Hwɛ! Wɔyɛ ɔman baako, na wɔn nyinaa kasa kasa korɔ. Na deɛ wɔafiri aseɛ reyɛ yi, biribiara ntumi nsi wɔn kwan wɔ deɛ wɔreyɛ ho, enti momma yɛnsiane nkɔ, na yɛnkɔyɛ wɔn kasa no basabasa. Na wɔn mu biara ante ne yɔnko kasa bio. Na ɛfiri hɔnom no, Awurade bɔɔ wɔn hwetee asaase nyinaa ani, na ɔgyae kuro no kyekyɛreɛ. Mepaakyɛw, woate asɛm no a Bible no kaeɛ no? Wɔse na nnipa a ɛwɔ asaase wei so nyinaa no, na yɛ kasa yɛ baako pɛ. Na sɛ ɔman biara kasa yɛ baako pɛ a, ɔman no deɛ wɔyɛ biara yɛ yie. Efisɛ wɔnya nteaseɛ. Me nua wotie me? Hwɛ! Sɛ wopɛ sɛ wosɛe ɔman bi, wopɛ sɛ wosɛe abusua bi a, adeɛ a wobɛtumi de asɛe wɔn yɛ wɔn kasa, wɔn amammerɛ, ne wɔn amanneɛ. Ɛno na sɛ wotumi sɛe no a, wotumi ma wɔdane firi ho a, ɛno na ɛbɛma wɔn ahweaseɛ bɛyɛ kɛseɛ. Mekyerɛw ahintasɛm nnɛ sɛ, Akwasi Kɔkɔɔ, Kwasi Buroni, firi ne man mu baa Afrika no, Adeɛ a ɔtagɛte Abibiman abɛbrɛ mu sɛ sɛ ɔtumi yɛ saa adeɛ no a ɛbi bɛba abɛhyɛ n'ase ama Abibiman yɛayɛ nkoa ma wɔn no, baako yɛ yɛn kasa, baako yɛ yɛn amammerɛ, baako yɛ yɛn amanneɛ. Ɛno na Buroni bɛtagɛtee yɛn a wɔnyaa yɛn ɛsesaa yɛn kasa, yɛn amammerɛ ne yɛn amanneɛ ama nnɛ awiawie Abibiman sɛ yie. Hwɛ, merekae wo a woakɔ fam fɔɔ pɛn. Worekɔ fam fɔɔ pɛn no, na fam fɔɔ berɛ so na yɛwɔ language mmienu a na yɛsua. Yɛresua geography ɛnna yɛresua history. Buroni hunu sɛ, sɛ saa kasa wei mmienu anaasɛ saa language wei mmienu no, sɛ yɛsua a, yɛkɔ so sua a, Ɛbɛma yɛbɛhu yɛn nkyi, nnipa ko a yɛyɛ, ɔman ko a yɛfiri so, baabi a yɛfiri. Ɛno nti, Buroni bɔɔ ne ho mmɔden ama saa kasa yi a na yɛsua no sukuu mu no, wɔayi saa kasa no mmienu afiri hɔ. Ɛnnɛ, Geography yɛnsua bio. Ɛnnɛ, History yɛnsua bio. Ɛnna Social Studies no a yɛkɔfa baeɛ no nso a, yɛayɛ no mantan. Enti nnɛ, youth no a aba no, Hwan na onim n'abakɔsɛm? Hwan na onim ne nkyi? Hwan na onim nipa ko a ɔyɛ? Woahu sɛ asɛm a meka, wɔn nso wɔaboto? Woahu sɛ afei deɛ w'ani rebaa ho soɔ? Afei woahu sɛ afei woayera anaa? Me nua, Afrika, momma yɛmma yɛn ho so. Abiman, momma yɛnsɔre nnyina na yɛnyɛ nkabom na yɛmpagya Abiman na yɛnye yɛn ho mfiri aborɔfo nsam. Efisɛ Abiman, yɛahwe ase, na ahwease a yɛahweɛ no, ɛnyɛ ahwease ketewa. Yɛahwe ase yie ɛnam yɛn kasa a yɛgya to hɔ, ɛnam yɛn amammerɛ a yɛgya to hɔ, ɛnam yɛn amanneɛ a yɛgya to hɔ na yɛbu no sɛ ɛyɛ nkwaseasɛm ne abosonsɛm na ɛyɛ fi na ɛyɛ ade tantan nti. Ɛnnɛ Afrika, wɔnhyia yɛn mmɔbɔ. Mekyerɛw adeɛ ama wɔahu. Enti yɛka sɛ kasa a Kasa yɛ tumi. Kasa yɛ tumi a ɛno na ɛma yɛtumi hu sɛ woyɛ nipa asomasi anaa woyɛ ɔbenten. Enti sɛ wo kasa da ne a, yɛnhu nnipa ko a woyɛ. W'amammerɛ, w'amanneɛ, sɛ ɛsesa a, yɛnhu nipa ko a woyɛ. Me nua a wohwɛ me saa berɛ wei, mesrɛ mo Afrika, wɔ Nyankopɔn na asoma me aba Abibiman sɛ memmɔ ɔman yi kɔkɔ. Na menkasa nkyerɛ wɔn ɔman yi, na yɛn amammerɛ ne yɛn amanneɛ, ɛne yɛn kasa a yɛato atwene, na yɛafa obi deɛ, na ɛno na afei deɛ yɛrehyɛ yɛn youth no sɛ ɛno na wɔn nsua wɔ sukuu mu no, meka kyerɛ mo sɛ momma yɛnyɛ dɛn, yɛnyɛ biribi mfa ho, ɛfiri sɛ ahonhom no ani abere. Ahɔho bɛwɔ Afrika ani abere sɛ sɛ wɔhu sɛ ɔman a na anka wɔahyira yɛn, ɔman a na wɔma yɛn agyapadeɛ, ɔman a yɛwɔ biribiara bi no, ɔman no, gye sɛ yɛbɛɛge, yɛkɔbɔ bosea ansa na yɛadidi. Sɛ obi amfi ne kurom ammɛbue kɔmpani amma yɛn otuanya bi anyɛ a, Na Yudina bɔ asesa. Adɛn ntia? Me nuanom, mesrɛ mo bebree, kasa yɛ adeɛ bi a ɛde amammerɛ yɛ adeɛ bi a ɛno na ɛma yɛ nipa, wotumi hu nipa ko a woyɛ. Mekyerɛ mebisa ɛ, mo a mosom Onyankopɔn no, wopɛ sɛ Onyankopɔn tie wo mpaebɔ? Wopɛ sɛ deɛ woyɛ biara Nyankopɔn gye? Na me nua, ɔboa wo a, tie deɛ meka no, Fa w'ankasa wo kasa a yɛwoo wo mu no fa bɔ mpaeɛ. Wo kasa a yɛwoo wo mu no, fa yɛ obi biara ne Nyame mfa saa kasa no nni nkɔmmɔ. Ɛsiane sɛ bere biara bɛyɛ w'adwene sɛ wode obi kasa ɛrekasa kyerɛ Nyame no, adeɛ a Nyankopɔn hu ne sɛ wo, kasa no a ɔde maa woɔ no, wommu kasa no a ɔde maa wo no. Woabu kasa a yɛwoo wo mu no animtia. Onyame no a wobɔ no mpaeɛ no, saa Nyame no ntie wo da. Na ɛyɛ awerɛhow, awerɛhow sɛ nnɛ yɛn ankasa yɛwɔ nnipa bi wɔ Ghana ha a, sɛbe wɔyɛ Akanni, wɔyɛ Dagombani, wɔyɛ Mamprisi, wɔyɛ Dakate, wɔyɛ Igbe, wɔyɛ Nkran, ɛne kasa bebree, nanso ɔno ankasa ne kasa no, ne ba a wawo no, ɔmfa nka nkyerɛ no. Ne ba no nte ne kasa a ne maame a ɛwoo no wɔ mu, ne papa a ɛwoo no wɔ mu, na wakɔfa buroni kasa Buroni kasa, ɛno na ɔne ne mma reka no fie. Enti ɔno ankasa kasa a yɛwoo no wɔ mu no, ne mma no mpo nte. Me nua, merekyerɛ wo adeɛ. Ka sɛ wopɛ sɛ Nyankopɔn ba deɛ woyɛ mu a, fa wo ankasa wo kasa a yɛwoo wɔ mu no na ne Nyankopɔn mfa nni nkɔmmɔ. Ɛno na ne Nyankopɔn mfa nyɛ dɛn? Nni nkɔmmɔ. Na yɛka sɛ kasa a, kasa te sɛ frequency. Kasa te sɛ frequency. te sɛ radio frequency anaa TV frequency. Hwɛ, sɛ wopɛ sɛ wo kɔnɛte to radio station a, ɛsɛ sɛ wohu radio no din ɛna ne frequency ansa na woatumi ayɛ dɛn akɔnɛte to saa radio no. Enti sɛ wonya mixed radio no frequency no pɛ a, wontumi nkɔnɛte to saa radio no da. Saa na nnipa Yɛn, yɛ kasa, yɛ amammerɛ, yɛ amanneɛ, ɛyɛ frequency de ma yɛn. Ansa na obi bɛhu nipa ko a woyɛ, abusua ko a wofiri mu, wɔ man ko a wofiri mu no, wɔnya hunu wo kasa, wɔhu w'amammerɛ, wɔhu w'amanneɛ a, wɔtumi hu sɛ ampa, wo, wofiri kuro wei mu, wo, wofiri abusua wei mu, wo, wofiri ha sei. Na yɛn deɛ a yɛato atwe nti, ama yɛayɛ mmɔbɔ. Hwɛ, merekyerɛ wo adeɛ. Yɛka sɛ kasa, kasa, mese ɛyɛ frequency. Na onipa, yɛ frequency a yɛn, yɛkuta no, baako yɛ yɛ language, baako yɛ yɛ din, ɛna baako yɛ yɛ colours. Saa nneɛma mmiɛnsa wei ne every human frequency. Enti sɛ wo colour, wommu wo colour, wommu wo din a ɛkita wo, na wo kasa a woka nso wommu saa kasa no a, wo, woyɛ useless person. Ho nni mfasoɔ. Ɛnyɛ adeɛ a yɛbɛhu akyi da. Ɛnyɛ adeɛ a yɛbɛhu nnipa ko a woyɛ da. Ɛnyɛ adeɛ a yɛbɛhu sɛdeɛ Nyankopɔn si yɛ woɔ da. Saa nneɛma mmiɛnsa yi, woto twene a, your language, your name and your colour, woto twene a, meka kyerɛ wo sɛ, ɛnyɛ adeɛ a yɛbɛhu nnipa ko a woyɛ. Hwɛ, Abiman, ɛyɛ a na me werɛ ho. Me kasa mpo, me werɛ ho ama Abiman. Me werɛ ahow papaapa, na m'ani abere sɛ sɛ Nyame no anfluence me sɛ menkasa kosi sɛ me man bɛte m'asɛm no ase na wɔbɛsesa wɔn adwene na wɔahu sɛ deɛ ɔno de ama mo no yɛ ade papa. Hwɛ adeɛ, Blacks, ɛnam yɛ Blacks a, Blacks deɛ ɛwɔ yɛn tirim no sɛ yɛntumi nyɛ hwee. Blacksfoɔ dwene sɛ yɛntumi nyɛ hwee, na yɛrepiresi deɛ Buroni ayɛ. Adeɛ biara a Broni bɛyɛ no na Black man na ɔreplesi adeɛ no. Sɛ ne nua Black yɛ bi a, ɔbu saa adeɛ no sɛ ɛyɛ evil. Wahu? Ɔbu saa adeɛ no sɛ ɛyɛ evil. Enti abi, abifoɔ nim sɛ yɛn deɛ ntumi nyɛ hwee. Na mmom deɛ Kwasi Broni bɛyɛ no, ɛnna ɛyɛ papa. Enti Bibini yɛ adeɛ biara no a, yɛhu sɛ evil. Te yɛne nnye ho, yɛmpɛ, yɛntɔ, ɛnyɛ papa. Baa meka kyerɛ wo sɛ adwene ne nyansa a Onyankopɔn de maa blacks no, white man ɔnni bi. Hwɛ meka kyerɛ wo, yɛn yɛyɛ black wei, ɛyɛ frequency the creator. Enti sɛ wo a wote hɔ a wotie me na wohwɛ no, sɛ woadwene sɛ bibini nnim nyansa a, meka kyerɛ wo sɛ wo na ayɛ mmɔbɔ. Deɛ Nyankopɔn de aboa bibifoɔ no, ɛnyɛ bi na ɛkita buroni. Wopɛ a, kɔ history mu na kɔ kyɛke history sɛ Nneɛma a bɛbu sɛ ɔman yi bɛnte no, wobɛwura mu na bibini na ɛtaa akyiri. Wobɛwura deɛ wɔn se wɔn na wɔn ayɛ mu no na bibini na ɛtaa akyiri. Me nuanom, adɛn na na bibiman yɛayɛ mmɔbɔ sei? Adɛn na bibiman yɛ sansan deɛ adi? Hwɛ deɛ Yutu asi berɛ. Hwɛ sɛdeɛ Yutu se brɛ ɔman no mu. Na yɛ a Ghana mpanimfoɔ deɛ, meka nkyerɛ mo nnɛ ma moate aseɛ sɛ, mema mo from this year kɔsi 2030. Anhwɛ a abatoɔ obi anto aba. Montie asɛm a meka no yie. Mema mo from this year akɔ akɔsi 2030, Ghana politicians mobɛkasa atwa ɔman no ho ahyia a, monnya nnipa baako ma no nto aba mma mo because monka nokorɛ. Monka nokorɛ nkyerɛ yɛn. Firi sɛ monya sika a, sika a monya no na mode nyinaa kɔ obi man so na mode akɔ obi accounts hɔ. Sika a monya no mode abuebue accounts. Wɔ obi man so. Moatotɔ afie asisi afie wɔ amanfoɔ man so. Moabuebue nnwuma wɔ amanfoɔ man so. Ɛna ɔman no a yɛte mu no, yotumi nya adwuma nyɛ. Sɔre a na waba na wabɛka sei, yɛbɛyɛ sei ama mo, monto aba mma yɛn, paati wontumi nyɛ, yɛn na yɛbɛtumi ayɛ. Wonyanya tumi no wie a, na awura firi bɔ saa w'ase. Mereka akyerɛ mo sɛ, from 2030, mo, politicians, mobɛyɛ mmɔbɔ wiase. Wontie m'asɛm a meka no yiye. Awerɛho, awerɛho, awerɛho, sɛ ɔman no mu nnipa no, monnwen sɛdeɛ wɔsi rebrɛ afa, sɛdeɛ wɔsi resɔfa afa. Enti meka kyerɛ wiase nyinaa, awifo a ɛwɔ wiase nyinaa sɛ, Momma yɛnsɔre na yɛnka yɛn ho mmom, na abiman, asase a yɛte so no, Onyankopɔn nhyira yɛn. Nneɛma a Nyame de adom abibiman no, Enya bi na ɛwɔ Europe nso. Nnɛ, aebifoɔ rekɔ Europe akɔpɛ wɔn ano aduane. Hwɛ sɛdeɛ nnipa si bra Burokyiman mu. Awoa nte sei na ɔdasani yɛ adwuma. Ɛno mpo, wɔba kyɛw sɛ Buroni mfa n'adwumam. Adɛn nti na ɛwɔ sɛ ɛba saa? Deɛ Buroni anya nyinara, ɔfa ne nyinaa fi Afrika ha. Ɔfa ne nyinaa fi Abibirem ha na ɔde anya ne ho. Enti yɛn nso so yɛntumi nyɛ biribi mfa mma ɔman wei? Abiman, mma Abiman nsɔre mma Abibiman anaa? Mesrɛ mo bebree, m'ani abere na mekasa. Sane sɛ ɛnyɛ me a, deɛ Honhom no de ahyɛ me no na meka. Nti wo deɛ, bu me nkwaseasɛm na ka sɛ meyɛ ɔkɔmtoni, na ka kyerɛ me sɛ menyɛ Nyankopɔn ni. Ɛberɛ bi bɛdu a me ho bɛyɛ wo na. Ɛda bi ba a wopɛ sɛ anka mɛbɛkasa nkyerɛ wo, nanso worennya me bio. Ɛnnɛ memfa wo nkɔ akyiri bebree. Deɛ meka kyerɛ dwumayɛni no ara ne sɛ, yɛkasa a yɛka. Ɛne, yɛn amammerɛ ne yɛn amanneɛ a yɛato atwe no ama yɛrebrɛ. Momma yɛnsan nkɔfa. Ɛnnɛ, sɛ wohwɛ ase yie a, yɛse yɛnsua French. French kasa abɛyɛ compulsory wɔ ɔman wei mu a yɛhyɛ sukuu nkwadaa sɛ wɔnsua French. Ghana ha, hwɛ languages ahodoɔ a Dabi ɛnsɛn ɛɛ ewiase Africa yɛ kan languages a Africa yɛ kita ɛyɛ two thousand one hundred and forty three two thousand one hundred and forty three languages Ghana nko ara kita eighteen languages emu deɛ wɛn ɛna yɛ kyerɛ wɔ sukuu mu emu deɛ na ɛkyerɛ nkwadaa no wɔ sukuu mu kwale kasa sɛn ɛna ɔmo te Ghana languages. Yɛkita Ete languages wɔ Ghana ha. Ɛmu deɛ paa na yɛkyerɛ nkwadaa no wɔ sukuu mu a wɔbɛka sɛ, Me meyɛ Nkrani na mekɔɔ sukuu wɔ Bolga na mate Bolgafoɔ kasa. Anaasɛ Me meyɛ Asanteni, mekɔɔ sukuu wɔ yɛfrɛ no sɛn, ɛɛ Bolga na mate Dagomba kasa. Ɛnnɛ yɛse nkwadaa no nsua French. Yɛrefrɛ nti obi kasa na ɛfɔɔ so wɔn sɛ wɔn nsua na yɛn ankasa yɛdeɛ no yɛato ato atwɛn. Na obi nso yɛ wo saa a, wokɔfo obi kasa a, wayɛ wo akoa. Sɛ wofo obi kasa a, wayɛ wo akoa. Sɛ wofo obi amammerɛ a, wayɛ wo akoa. Enti mereka akyerɛ bi ma yɛn nnɛ sɛ, momma yɛn ani nnye yɛn amammerɛ ne yɛn amanneɛ ho, na yɛmmu no sɛ ɛyɛ Onyankopɔn na ɛde ama yɛn, na yɛnsɔ mu yie ne yɛnkita mu, na deɛ ahemfo no reyɛ no, yɛnsɔpɔɔto wɔn. na ɔmo nkonkɔn w'anim na ɛnsi abima yi nyinaa yie. Ɛnɛ mede wobɛsi ha na yɛbɛsan atoa so. Otwaadiampɔ, ma wo nteaseɛ, Otwaadiampɔ, ɔmfa ne nsa nka wo na ɔmma wo nteaseɛ na deɛ meeka no woammu no sɛ nkwaseasɛm. Onyame nhyira wo, ɔntene mma wo, ɔmma wo asomdwoeɛ na ɔmma abiman nsa mmɛpagya nyɛ ne nan so bio.